Vanhu vemuZimbabwe tine problem yekuda kunzi tine malinks sterek isusu tisina. President vari kuti nyika inovakwa nevene vayo. Tikati hatisi ah, kusise mageto iyoyo chinhu chatinogona kufunga kuti tingavakewo. Imusic mimhanzi yedu yemunyika medu saka tiri kuzama kuda kusumudzawo mayouths edu emuzimbabwe nevamwewo vagara varimo muindastiri tichivapusha kuti music yedu inakewo endewo kumhiri dzemakungu hamenowo mumwe munhu anongonyuka nekutereso kuhamino kuti ari kubva kupi munhu iyeye Kwakungonondidutira mamwe mazuru nemazizango akapinda nyoka kare kare asisina kana hiti kana sungwa hana ukanocheka woona kuti munhu wacho akapedzisira kuimba kare kare wotarisa following yake pafacebook woona kuti ane 249 ari kutokundwawo nemamwe mageto youth edu atagara tinawo ana kona ngale vakanyuka manje manje apa vari kuma 300 309 310000 followers ikoko ndo munhu wamunonotitorera muchiti tawinza makurowani munyika Vanhu vemuZimbabwe munodiwa kungovhunduka zvimwe zvinhu. Mungavhunduka chirungu chakatyoka ichocho ndochamuri kuvhunduka. Aiwa, titirewo serious. Kana muchida malinks tsvagai malinks zvakanaka. Muudzwa kunzi kuJamaica ari kupisa ndinhingi ndinhingi. Uri kuti Tita akabva kuJamaica here? Kana kuti akabva kuLesotho? DRC hameno kana kunana chimani mano hauzonzwisisa kuti muchinda uyu akabva kupi because even kuimba kwacho anga achitoita sekuti ndiye local artist tasa zvaitwa nakina kina anga achiimbisa vanhu akaisa microfone pasi achiomberesa vanhu maoko kuzoti ndunge ndunge kangosvika kachiedzera kuti Makandipa mushonga wemabhebhi ko chikwambo ichi chabvepi? Ah, vanhu kuita noise kusvika mujaya aburuka pastage and ari pastage ipapo pane nyaya yaaita yandisina kufara nayo. Munyika medu tiri kurwisa nyaya inonzi madrugs, tisakurudzire madrugs. but iye anomira pamberi paipa achitaura kuti iti ganja ganja ganja ivo vacho vakamutora hamuna kumuudza here mutemo wemunyika medu kuti tiri kuita sei tiri kurwisa nyaya dzemadrugs kana waenda pamberi pevanhu musataure nyaya dzemadrugs toziva kuti kwenyu uko anotenderwa because kwenyu uko hamuna order kuno kuti neorder hatisi kuda zvemadrugs akuvadza vanhu saka iwo kana wasvika paipa svika uchiimba uchiramba nyaya dzemadrugs iye anosvika achiti itii ganja Vanhu vemuZimbabwe tichakura rini pandyere chaipo chaipo. Alright. Zvaiimba achiita sekuti ndiye local artist. It's okay. Ko Mr Mbare vakafadza vanhu vachita kunge ndiwo vakwira ndege muchavaita sei? makavabhadhara here kana kuti makangomutorawo pachifesi chenyu chemumbare muno ko ndunge yut zvaakaita makamubhadhara here kana kuti makangomuti mupfanha wangu haiwapa chedu ini ndiri ini hangu ndaitora mukomana uyu ndomuonesa kuti shamwari uri kuona kuti vanhu havana kunyatsokukufarira saka ini ndachida kuti mari yandakakupai yayi undidzosere imwe ndibhadhare vakomana vavaita kuti chinhu chiendeke kana kutomutorera yese e atumirwe mari yebhazi kana yendege kana yechikochikara hamhene kuti anoenda nei kana neshipi ikoko kwavo kwaakabva ikoko kumalawi ikoko Odzokera zvake nemari yake kana atadza oita zvake kana street kid muharare muya muya it's okay.